Ƒomedo adelea me le gbɔwò tso fifia va se ɖe ga adre kple afã. Ɣeyiɣi ya de be enye kple wò míagagbugblu abu eʋe duwo ŋuti. Míabu tame tso mía de duwo ŋuti. Nukaŋuti bu ge míalé agba míele nu susu bu ge tso míaƒe dekɔnu, míaƒe dzɔdzɔmenyawo kple lekewɔnuwo, enuyiwo yi edzi le eʋenyigba dzi tso blema, aleyike mía tɔgbuiwo nɔ agbe henɔ agbe didi hafi megale egbea o, enumɔwo yome tim míele? Nɔ gbɔnye, yɔ ame aɖe na yɔ ame aɖe gblɔ be Tɔgbui Akɔsu gagbugbɔ va Pan Africa TV ƒe wɔna yi ke míena ŋkɔe be Domenyo mesu afɔ o. Nye dɔdasiye wònye be masubɔ wò tɔwoe nye be nàkpe ɖe ŋutinye le gbɔgbɔ kple ŋutilã me sia na míetu eŋeduɔ ɖe nyateƒe dzi. Nukawoe nye susu yi ke da megbe ne wɔna yawo? Nanewo li yi ke mímese gɔme abe eŋawo ene o. Nanewo li yi ke ame aɖewo yi ke menye eŋawo o mese gɔme nenye be míewo eŋawo míele wɔm o. Ewɔe be, eva wɔe be míwo eʋawo míeva zu abe abɔnsaŋsubɔlawo. Eʋawo va zu abe dzoɖeametɔwo. Eʋe vidzidzi kura ƒua medidi be ne wogblɔ be yenye eʋawo o. Enu yiwo nye nu yi ke le fu ɖem ne mía susu yi ke míese gɔmewoa, yi ƒe susue da megbe ne wɔnae be míagbugbɔ agba me be ame aɖe yi ke se ɖe mesi kpodedeƒe o. Ɖewomahi enyee ame aɖe gblɔe na wò. Vɔ alee tututu amea gblɔe na wò, menye nyateƒea wònye o. Nyateƒea seƒe nye teƒe ya. Nɔ gbɔnye, mègadzo o. Yɔ ame aɖe, ame aɖe hã nayɔ ame aɖe. Na míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti le gbɔgbɔ kple ŋutilã me. Eme nekɔna be nunya adedoea si metunɛ o. Ne míegblɔe medede ƒo wòaɖɔ mi ɖo. Míaƒe kaƒodzi si yi ke nàto aɖɔ mi ɖo eyae nye zero five zero three four four seven five five zero zero five zero three four four seven five five zero. Nɔmba yawo meyɔna ame to dzi o ke boŋ biabia yi ke le asiwò. Kpekpeɖeŋu yi ke nàwɔ tso enu yiwo ke fia míele ŋutia ye nye nu yi ke hiã. Le kpɔɖeŋu me, ame aɖewo gblɔna be eŋawo sa vɔ. Vɔsasa nye abosam nu. Vɔsasa nye nu vɔ̃ yi ke medze be gbetɔ nawɔ o. Susu ka ta eŋawo sana vɔ? Menye míawo ɖeɖee ko sana evɔ o. Nu kae nye vɔsasa? Evɔsasa nye agbetutu ɖo dzi. Amegbetɔ ƒe agbe ƒe tutu ɖe dzia ye nye vɔsasa. Vɔsasa le eme hamehame. Ame aɖewo te tsɔ wo ɖokui sa vɔ na ameawo. Nenye be wobe ame aɖe tsɔ eɖokui sa vɔ na ameawo alo ame aɖe tsɔ via sa vɔ na ameawoa, efia be tsɔ ɖevia kɔ ke Yehowa Mawu be newɔ Yehowa Mawu ƒe dɔ. Le eƒe agbeŋkeke blibowo katã mea, edɔ yio ke wòawɔa ye nye Yehowa Mawu ƒe dɔ. Ele be wòaɖe Yehowa Mawu ƒe gãnyenye afia. Ele be wòanya nu yi ke nye Yehowa ƒe mɔwo dzi toto. ame ma etsɔ eɖokui sa vɔ na Mawu. Vɔ ne míva míwo amegbetɔwo míaƒe agbenɔnɔ ma, ehiã be amegbetɔ ɖe sia ɖe nasa vɔ. Vɔ leke wosa vɔ? Vɔsasa li ha eve. Megbevɔsasa li hafi ŋgɔgbevɔsasa li. Leke wotsɔ hesana? Mísa vɔ hegblɔ be míatu mía gbe ɖo. Nanewo yi ke míle didim la gbee me medzidzem na mí o, ye míle mɔ aɖe dzi to be míakɔ emɔ dzi na mía ɖokuiwoa? Mísa vɔ na numɔwo vɔ hafi nàsa vɔa? Ele be nàsa megbevɔ. Leke wosaa megbevɔ? Megbevɔe nye hafi nàgblɔ be yele evɔ sam hele kɔkɔenyenye biam na ɖokuiwòa. Ele be gbã nàdzra ɖokuiwò ɖo. Nàkɔ ɖokuiwò ŋuti. Nu vɔ̃wo katã nèwɔ la gbe me va yi, ke le susu me na wò ŋutɔ. Ne ènya nyuie be yewɔ nu ye kpli nu ye kpɔa, ele be nàsa vɔ ɖe nu mawo ta. Abia tsɔtsɔke ɖe nu mawo ta hafi àsa vɔ yi ke nye ŋgɔgbevɔ. Le kpɔɖeŋu me, edɔ kple ame srɔ̃. Nyɔnu, Medɔ kple ame srɔ̃ o. le dekɔnu me. Ŋutsu ye dɔ kpla me sɔ. Makɔ ŋuti ke le míwo mía dekɔnu me le ameyibɔ nyigba dzi. Nyɔnu medɔ kple ame aɖe srɔ̃. Nyɔnu medɔ kple ame srɔ̃. Ke boŋ ŋutsu ye dɔ kple ame srɔ̃. Mele nu ƒom tso dekɔnu ŋuti. Ta ne nye ŋutsu ame aɖe srɔ̃ ne va yi dɔ kpli, eda vo, edze agɔ le Mawu dzi. Ele be na sa megbe vɔ. hafi ne ebie nàna wòasi nakee. Wò nuƒoƒo wɔe be ame aɖe ƒe nuɖuɖu ge le nu nɛ. Wò alakpadada wɔe be ame aɖe ƒe srɔ̃ɖeƒe gblẽ. Èwɔ nu yi womedze be nàwɔ, èwu ame aɖe, èwɔ yi, èwɔ yi, èwɔ yi, èwɔ nu vɔ̃. Le dekɔnu mea, ele be nàsa megbe vɔ̃, wò ŋuti nakɔ hafi ava sa ŋgɔgbe vɔ̃. Leke wosaa ŋgɔgbe vɔ̃? Ŋgɔgbevɔa, míawo katã míenya be ne wobena sa vɔa, eŋu ye mía tɔgbuiwo tsɔ hesa vɔe. Gake menye amegbetɔ ŋu wònye o. Zi geɖea, wozãna exewo kple lãwo ƒe eŋu. Menye be elãwo tsɔ sa vɔ, ke boŋ eŋu yi ke le lã mea, ye wotsɔ sa vɔe. Te akpɔ be ame yiwo ke se dekɔnu gɔmea, ɖeko wòlie exea abe ahɔ̃ nɛ ene. Ase ƒe afɔteƒe aɖe vii, eŋua koe hiã, woage vii ko ɖe ase le elã ŋuti wòadzo. Wolie koklo, wolie agbo kple toto tsɔ wɔ numa. Emɔ ma dzi mía tɔgbuiwo toa esa vɔ nye ma. Ame aɖewo hã gblɔ be míele tsi ƒom ɖi kple toto susu katã. Eŋawo ƒoa tsi ɖi o. Eŋawo ƒoa tsi ɖi. Etsiƒoƒo ɖia enye edzeɖoɖo kple Mawu. Enye nugɔmebibia tso Yehowa Mawu gbɔ. Enye ameɖokuitsɔtsɔdasi na Yehowa Mawu eye nenema ke wònye mɔe ke dzi mía tɔgbuiwo toa hesa Mawu ƒe futɔwo ne Mawu gã sogboli sa. Susu ma ta nenye be woyina tsi ƒo geɖea, wodoa ŋgɔ ado gbe Mawu be wòanyo. Egbedodo mawua ye wodoa li heyɔa Mawu ƒe aheme ŋkɔwo. Agblɔ be ye Mawu gã sogboli sa ɖagɔtɔ wɔasi kple afɔ. Woyɔa eƒe ahame, ahame ŋkɔ vovovowo le esi vɔa woyɔe be eye nye aʋlekitia ʋlenɔ. Ye wotsɔ Mawu gã kɔ sɔ kple nu ka? Sogbo kple lisa. Ne woyɔe vɔ akɔ zu be anyigba dzi wotsi tre la ta wogblɔ be ye meyɔ anyigba ma dzo fli. Susu ma ta ne woyie gbedo ge ɖe aƒu tsi ɖea woɖi afɔ le afɔkpa me. Ale be kadodo aɖe nanɔ wò afɔ kple anyigba dome. Ne woyɔ nu mɔ vɔ̃fiwo, woklã tɔgbawo vɔ̃fiwoa? Menye tɔgbiwo o, ke tɔgbawo, woklã tɔgbawo vɔ̃a hafi enyae le asiwòa? Naɖo dze kple Mawu. Nenemae mía tɔgbuiwo doa gbe ɖa na Mawu tso gɔmedzedzea. Ye wɔe be wonɔa agbe didi. Ne wobia nya aɖe Mawua, wosiena vɔ zi geɖe hafi woaƒo tsi ɖe ale be ame ma nanya ame aɖe yi ke ti kɔ. hafi wòate ŋu aƒo nu kple Mawu, elabe Mawua egu kple ɖia medi egbɔ o. Enuyiwo nye nuyi ke le mɔ xem ne míaƒe susu ye wɔe be nenye be ame aɖe le dekɔnu ma, mígblɔ be ame ya ao, eɖi me wònye alo etrɔsubɔlae wònye. Enumewo va trɔ míaƒe susu ale be míeva le nu gblẽm. Mía tɔgbuiwo, ne wodzi vi le blema, wonya be ɖe wokpɔ megbe ne viwo. Megbekpɔkpɔ ne vie nye nuka? ke wodzi ɖevia, ele be nànya du yi ke dzi ɖevia le hafi va du ye me alo kpɔ li yi ke ɖevia tɔ va du ye me. Ɖevi aɖewo lia, woɖena ɖeɖefiawo fia tso woƒe ɖevime akpo woƒe nuwɔnawo, edona fievo. Ɖevia nɔa glã dzem. Ɖevi aɖewo li, wofana vi madzudzɔmadzudzɔe. Ɖevi aɖewo li, woliana dɔ madzudzɔmadzudzɔe. Ame aɖewo lia, efififi, aglãdzedze kple toto. Ƒomeawo kpɔna be enu ye tɔgbe mele hlɔ̃ yame o. Ta wova yi bia ɖevia ta. Wobia ɖevia ta, ɖewo mahi edzɔ ame aɖe, ame aƒetɔ ye eku ye gbɔ va dzɔ. Ele be woasa vo alo ele be woawɔ kɔnu nu na ɖevia. Ne wowɔ kɔnu nu ma le blema alo le ke yi ke de kɔnu le afɔti nua, the moment wowɔ nu ma vɔ ko akpɔ be ɖevia wo nɔnɔme trɔ. Egbea dzilawo katã wogbe. Egbea eva wɔe be ʋui nunu, egbe vlo nɔnu va bɔ ɖeviwo dze aglã. Ɖevi ma yi ke dzi ale be nàkpɔ megbe ne ɖevia. Egbe ekplɔ osɔfowo ɖo. Egba wobe wole prayer si le teƒe ya eyi. Etsɔ wobe wole gbedoɖa teƒe ya eyi. Osɔfo aɖeke meli le church ƒu ge anɔ aƒu gbedoɖa ƒe na yi gbɔa eko menya ɖeke kpɔ gagblɔ na wo. Ne mekpɔ nya gblɔ na wo dɔ eh, church gbagba gee. Ele be wòagblɔ nya ɖe na wo. Vɔ eŋlɔe bli be osɔfo ma tsɛtsi o ɖoe menya nui o kɔ ɖo tsɛtsi o. Egble viwo ɖe le ya ka wɔn le yi le wi nu le ke wɔn le yi kpi tɔtɔ ne nka bi le osɔfo gbɔ ne yi tsɛtsi ye megbe edzo va yi ye gbe ɖevia le agla dze ele dzi nɔ ge ŋu bɔ kpɔ nyoa viwo katã wo dometɔ aɖeke me gbɔ ava kpɔ srɔa ɖo. Le nuwuwua, egbɔa va kɔŋku tamee, amee nye adzetɔ, amee nye adzetɔ, amee nye Ju. Vɔ eŋlɔe be, be ewue le ɖeviwò ƒe dadome gblem. Mina mítrɔ mo ɖe eŋenyigba dzi. Míade dzesi mía ɖokuiwo, elabe amegbetɔ ɖe sia ɖe, gbe yi ke gbe, nade dzesi ɖokuiwoa, gbe ma gbee wò nunya edze egɔme. Mɔtatɔgbi akɔsu adelia mele gbɔ o, tso fifia va de ase na ga adre. Nam miniti eve míase haya, megbɔna.

Míega gbublɔ ga va do ehã hafi ma yi ɖe egbe ƒe wɔnawo dzi. Edo dzidzɔ nam be eh, míenɔ aɖe yi ke xɔ 81 years eƒe blanyi vɔ ɖe ke. Mese be wogbe nye wobe eɖu wo dzi gbeza va yi nyi tsɔ dzo ɖa yi ke va yi. Eh, mí dada ya mese be eƒe ŋkɔe nye Juliana. Ame koe, Juliana, ame koe, aha. Eviawo na menya be eɖu eƒe dzigbezãnyitsɔ Jurai ke va yi eye ke yewoƒe nɔa exɔ eighty one years, eight, eighty, eƒe blanyivɔɖekɛ. Ewa ame yi ke le nye kpɔma nenye be nɔ le asiwò alo tɔ le asiwò etsi wa la, ne le wò dzigbezã ɖu ma, na míeɖe, mía, mía da ɖe TV dzi. Ne míenɔa ya, wòakpɔ eɖokui le TV dzi. Dzidzɔ aɖe nage ɖe eme hafi wòaku. Ke menye be amea naku vɔ hafi atsɔ wò ku gbalẽ vɛ be Míanɔ ɛɛ, míaɖe ku gbeƒã enu mɔ tɔgbi ya mi, mi dzudzɔ wɔwɔ. Viwo, mía dada ne le mía kpɔ ma, viwo yi ke wo yɔna be Rebecca ame koe, Justine ame koe, Noah ame koe, Emmanuel ame koe, Doris ame koe, Florence ame koe, Emil, Emil ame koe, kple wo mama yewo viwo katã wo be yewo bia Yehowa Mawu ƒe agbe didi na be nanɔ agbe le yewo ŋuti vĩi hafi nayi ɖe tɔgbeawo gbɔ. Ee, nu sia nu yi ke ado tso nu na wòa, wobe nenye ya ɖa, le yewoƒe viwo dzi akpe kakakaka. Mía dada ye nenema ke hã, mía vi yi ke woyɔna be kekeli, kekeli, kekeli, ye ame geɖe yɔna be Eli. Ɖevi ya enɔa nye Lydia sitsoƒe amesawo kple enɔa dze. Aposu wo be yewoƒe vi kekelia nyitsɔ yi ke va yi anye eƒe dzigbezã. Eɖem nenye be kekeli ƒe foto le teƒe ma, mina ne wo dzilawo nakpɔ eƒe foto. Wo be kekeli hã ƒe dzigbezã nye ya, eye aɖevi dzakoe wònye. Ta wobia Yehowa Mawu ƒe agbe didi ne kekeli. Wo be nusianu yi ke wòawɔ la gbee amea neto emɔ nyuitɔ dzi ale be Yehowa Mawu nayrae, eƒe sukudede, eƒe yiyi kple gbɔgbɔ katã mawo nedzɔ enti eya tso Libya sitsoƒe amesawo kple enɔa yi ke nye Janet abla akɔ sugbɔ hã. Nye ɣeyiɣi da azɔ be madze egbe ƒe wɔnawo gɔme. Vɔa eh, ebe ŋkeke ʋɛ aɖewo nye yia nyemegate ŋu va program ye dzi kpɔ o. Hã, ame aɖewo mese gɔme, amewo be yina TV station, amewo be yi kple toto ya, naneke meli nenem o. Le nyawo nyateƒe mea, anye nye dzidɔ be ɣesiaɣia manɔ teƒe ye vam. Vɔa Pan Africa TV-a, program ye wɔm míelea, ɖe míeƒle time le Pan Africa tɔwo gbɔ hafi le program wɔm. Vɔ airtime ya míeƒlea, sponsorship aɖeke mele programme me o elabe programme gã ƒoƒo ɖeka koe wònye. Ta nenye be míaxɔ sponsors wa kɔ trɔmaa, exea mɔ ne programme ƒe ŋgɔyiyi. Ta ye wɔe be míe introduce be míanɔ kpekpeɖeŋuye wɔna vɔ kpekpeɖeŋu wava tsi ame yiwo ke boŋ nye koliawo wova kpekpeɖeŋuwo wɔm. Ta ega nye ava le fu ɖem míemete ŋui axe fa o. Ta the best nye be ele be míadzudzɔ programme. Vɔa míva gblɔe ƒo va se ɖe be míanɔ wɔm ne wò kɔsiɖa ya ne míekpɔ ga me vava ge. Eyi ke mi mekpɔe oa, ke anɔ nenema. Ta ne mívava mɔa, menye be nu bubu aɖeke o, abe rumor siwo le social media kple toto woa, naneke meli nenem o. Nyateƒee le eme nye be, ega yi ke xem mele ne Pan-Afrikatɔwoa, ega mi mete ŋu gava le xem o. Enyateƒe wònye. Egbe wɔ ame yi ke le nye kpɔma, wohã kpe ɖe mía ŋuti. Ale be míaƒe gayɔyɔwo kura va le mɔ xem ne programme wɔwɔ, five cedis, ten cedis, twenty cedis eyɔyɔe. Nenye be ètso wò dzi me ye nèkpe ɖe mía ŋutia, mehiã be wò ŋkɔ nagava kokoko hafi nàkpɔ be yekpe ɖe mía ŋuti o. Elabe Pan-Afrikatɔwo gblɔ nam be, Nenye be ame aɖe na abe ten cedis, five cedis kple one cedi mɔwoe, mayɔ eƒe ŋkɔ vɔ magayɔ ga ɖe enu hã. Ale be ame yiwo nɔ kpekpeɖeŋu wɔma woase egɔme be nenye be wò ŋkɔ meɖi, e, wò gae ke nèyɔ meɖi le nuwò me, mega, megave o. Ne wɔna wòade nye kple wò dzi koe. Ame yiwo katã alɔme le wo si via ɖa, mikpe ɖe mía ŋuti to kukuɖeɖe me ale be programme wòanye nu yi ke míanɔ nu fiam. Ke nya ye nyemenya be amewo kpɔna programme la o. Ye metɔ te vɔa, ne ŋke ale be matsi nye fon vevitɔ ne ɖo kɔsiɖa wo gbe, anɔ bibiam. Pan-Afrikatɔwo tɔ ŋutɔtɔ blu wole fu ɖem ne woawo hã wole yɔyɔm. Amewo ava fi teƒe ava bia be nuka dzɔdzɔm kple totowo hã. Ega nyae wònye? Le nyawo nyateƒe mea, ega nyae wònye. Ta mina míwo katã míawɔe wòanyo. Ne wo hã ne le teƒe ya, mele hã le teƒe ya, ewɔ be ade miwo katã mie dzi. Eyae wɔe be mi megate ŋu ava mɔ ta. Nenye be kpɔ be kɔsiɖa ale va ye ko tɔgbe meva program dzi o ʋee, na kpɔ be elabe me ɖe me nɔa be fifia mia nɔ fi xem na a week a week kɔsiɖa kɔsiɖa ta. Nenye be me kpɔe kɔsiɖa ya me vava ge, ne nye me te ŋu kpɔe oa, Eme ne kɔ na amesiame be nenemae te dzeagba be wohã wowɔ ne nɔ wɔ me egbea amoyo si alɔ me la at least ame aɖe ne megblɔe ne Mister Pratt nye tsɔ be mio eŋea mele abe alie blɔ wo le ene o megblɔe ne be enya nye ŋkume kɔ metsi va ɖo teƒea nye be ka ɖe dzi be ŋe vi dzidzie ate ŋu aɖe wo kotoku me ga five thousand be ye kɔ sponsor program abe alie ke blɔ wo wɔe ene o wobu be mebua eme be no hafi via gblɔe ne be yewonɔ program kpɔm. five cedis, ten cedis, twenty cedis, fifty cedis. Eɖe fu be tɔ te program ya be dzi ŋɖe ka nye ya, akpɔ be Linus do vɔdzɔgbe kɔsrɛ ɖe sia ɖe still nye me vavã mole fa xem. Frank ku nu zi eh ele fa xem gbe sia gbe. Then one man eh nuka aleke wo yɔnɛ o Victor kɔ ku nyu ɖeka nu ma dzi Ben dzi tɔ kple eh David ame te ku eh me bia eɖokui nye be me la me vavã molo vɔ wole fa xem ɣe sia ɣi kɔsrɛ ɖe sia ɖe ku le ga. Wòlɔ̃. Medi be wò hã wò ene nɔ wò ame. Ke yi ke zu be mía tɔgbuiwo, mía ame tsitsi yiwo ke ga le wò si, womele klalo be yewoaŋu TV station yi ke le Volta Region oa, ame aɖe tɔe yi ke ŋuti nye kple wò míevie ɖoa? Ele be míadze agbagba be míado alɔe be woawo hã womegaɖe mí le edzi o. Mía evea wɔ míaƒe nu wɔ nublanui boŋ be at least ne yi ɖe North, woŋu TV stationwo le teƒe ma gbogbo. Ne yi ɖe teƒe ɖesiaɖee, vɔ Volta Region-a, no. Susu ka, susu ka ta wòle nenema? Vɔ eŋea, eŋeawo le dɔwɔƒe gãgãgãwo le dukɔa ye me. Wole, wole bisinɛsiwo wɔm. Ta ke wòzu be wo dometɔ aɖeke mekpɔ ŋu ɖeke hã ɖeke oa, ame aɖe tɔe ŋuti nye kple wò míevie la hele nu srɔ̃ma? Mina míkpe ɖe wo ŋuti, mí, mí, mí, míado alɔe ne wòanyo. Mese, meyi miniti etɔ̃ medi míagbugbɔ se ha me gbɔgbɔ gava. Ne meva gbea, eyi ke mate ŋu awɔ, mewɔ ge.

Efo Arizona ebe mabia ebe togbɔ ma ebe mabia be emm wogblɔna be venɔvinɔ meyia vɔnɔvinɔ ƒe kuteƒe o alo venɔvitsu meyina vɔnɔvitsu ƒe kuteƒe o. Susu ka da megbe na enuya susu enu kwesi yi ke bia alo biabia yi bia Arizona le koe nye be ebiabiam be ebe yese be wobe nenye be ame aɖe dzi venɔvi kpɔ. Ye ame bubu aɖe hã dzi ʋɔnɔvi kpɔ, ye ʋɔnɔvi nɔ ame yi dzi ʋɔnɔvi kpɔ eku, ale anyi ŋutsu ele anyi nɔa, ye se be ame bubu yi ke dzi ʋɔnɔvi kpɔ ame di ekua teƒe o. Em, le nya, le dekɔnu mea, menye be ame ame di ekua teƒe o. Nanewo lia vivi ko, ene ko mi kpa ɖe wokɔ kpi enɔ gbɔgblɔm. Enu ye le ŋuti nye be, mía tɔgbuiwo gblɔ na be, e, ne ame aɖe dzi ve, ye wòkua va nɔvi me yie ekua teƒe menye be me yie kua teƒe wo yie kua teƒe gake wo me ɖuɔ nu le kua teƒe enu yi ke wo ɖa nye kutɔwo ƒe nuɖuɖu yi ke wo ƒle he ɖa le kua me ma wo me ɖui o wo me nua si o ye wo me nua hã le teƒe me o susu ma ta ame aɖewo wɔ kple susu be me hie be yewoa yi o elabe ne yia me nya nu yi ke yi na dzɔdzɔ gɔm Womeɖuɔ le vanɔvi enɔ ƒe kuteƒe o. Wome, womenuɔ tsi le teƒe ma o. Wome enuɔ aha le teƒe ma o. Ye nenema ke hã womekpɔ ame kukua ƒe ŋku me o. Nenemae wòle susu ma ti ta koe womewɔna elabe wogblɔna be, E, alɔkpli ve, ema yɔyɔ be alɔkpli venɔvi lɔkpli ma. Ta ne le yiyim ne numɔtɔgbi va dzɔa, ɖewohĩ ate ava nye alɔkpui ne nàse. Tɔgbui, ebe Tsikata Mavis, ebe nye ƒe, ebe yeƒe ŋkɔe nye Tsikata Mavis, ebe eyi ke mía mama nɔ agbea, enɔ enya aɖe gblɔm zi geɖe elabe medena tsɛtsi o. Tɔgbui, medi be nàkɔ nya ye ŋuti nam. Ebe mía mama gblɔna zi geɖe be, nenye be Kristotɔwo kua, womayi ɖe tsiɔƒe o, womayi ɖe aʋlim o, ke boŋ woayi ɖe agɔkpo. Ebe yewo ƒe ma, mama, ebe yewo ƒe mama ye ko nɔ agbe eye wònɔ nyae gblɔm. Vɔ mekɔ nya ŋuti ne yewo hafi ku o, elabe yewo metsi le gaƒoƒo ma me o. Ebe ne zi geɖea, ne Kristotɔwo kua, yewo ƒe mama nɔ gbɔgblɔm dadatɔe, elabe ye medena tsɛtsi o. Ebe ne Kristotɔwo kua, womele aʋli me yi ge o, womele tsiẽƒe yi ge o, ke boŋ agɔkpo yi ge woala. Enue ŋuti ta mama wò la gblɔ nya ma nye be, mama ma nye be ɖe wòle agbea nenyo kpɔ be enye mi la ƒe ha ɖu. Mía tɔgbuiwo dze si Mawu hafi wotsɔ Bible va Ameyibɔ nyigba dzi. Ye ke wokɔ Biblia vɛ kura ƒua ɖo va srɔ̃ mía tɔgbuiwo ƒe dekɔnu hafi va trɔ mo nɛ hafi gbublɔ kɔ vɛ nɛ. Mía tɔgbuiwo nya Mawu ye mía tɔgbuiwo xɔe se be amegbetɔ ɖe sia ɖe le agbee ma eku ku ge. Gake ne wòkua, wo ŋutigbalẽ koe vo. Ke boŋ yame gbɔgbɔ yi ke le eme ya meku o. Teƒe aɖe li gbɔgbɔ yeye yi ke woyɔ teƒe ma be aʋlime alo tsieƒe. Teƒe etɔ̃liae ye nye agɔkpo. Dzixɔse nye be nenye be amegbetɔ ɖe sia ɖe ku ye wòyi ɖe tsieƒe alo wòyi ɖe aʋlimea, ɣeyiɣi li wònɔ teƒe ma adzra wo ɖokui la, agagbuglɔ ado ŋutilã ava xexeme. Ye wogblɔ be amiegagbuglɔ va dzɔ. Ame mɔ hafi wòagbɔ va, ele be ame ma nayi ɖe tsia ƒe alo wòayi ɖe aʋli me. Agɔkpoa ye nye teƒe yi ke dzixɔsie nye be ame dzeaglãwo, ame yi ke mewɔ amegbenu o, ame yi ke va wɔ dzoɖeamee nu, ame yi ke va wɔ xlãvɔe nu yi ke gbɔgblɔ meli o nu, mate ŋu agblɔ eƒe nu vɔ̃e ko wòwɔa, ame mawo tɔgbiwo bui be eyie ɖe agɔkpo. yi ke fia be ye ne yia, magagbɔ va gbe ye megbe le gbe le gbe le gbe le o. Veve, susu ma ta ne va be tɔ, tɔ ŋu nyigba dzi na, ne nye ame dzeaglã le nu wɔm ma, wogblɔ na be ele nu wɔm abe agɔ kpo nyi ene. Susu ma tae mamawo enɔ nya mawo gblɔm ɖo. Ne dze be mamawo ɖewo le agba, ɖewo hĩ akple mía ŋuti be míaƒe nusɔsrɔ̃ wa. Eye Kofi etsɔ nya. Kofi etsɔ nya Desmond, Desmond mede nyuie o. Ebe mabia be ɖe Kristotɔ wɔna ahoa? Le ŋuɖoɖoa nye ao, Kristotɔ mewɔ aho. You see, sometimes eh, ele be míagblɔ nyateƒe, míanɔ free. Kristo subɔsubɔ ahowɔwɔ me le Kristo subɔsubɔ me. Gake kpɔ be Kristo subɔsubɔa susu zazã ƒe nya nanewo kpe ɖe ŋuti gbogbo. ta womewɔa ho Kristotɔ mewɔa ho mele Biblia ƒe akpa aɖeke o. Ne yi ɖe Bible ma Old Testament ye le nu mɔ kpɔ gala Kristotɔ be Old Testament a womekɔe le dɔ wɔm o. Esewɔna ɖi ta Old Testament a susu ye ta wòle teƒe ma be Israelviwo Israeltɔwo ƒe kɔnu nue Israeltɔwo ƒe nuwɔna ɖe sia ɖe le abe míawo viwo mía nuwɔna ene. Wowɔ ahwa bia le mi wɔ ahwa me. Ta ne yi ɖe Bible Old Testament a, teƒe yi ke nakpɔ nu ma le nakpɔ be Israeltɔ ƒe kɔnu nu. Vɔ Christianity a abi ame yiwo ke lé me la asi gogoŋgo abe Euro, European so nena akpɔ be womewɔ ahwa o. Eblotɔ be hwehwɛ nim ŋkumekpɔkpɔ alo hypocrisy ye na be wole nu ma wɔm gbã. Ye ta enu ma wɔm Kristotɔwo lea, ebe enu ma kpe ɖe eŋuti ta míema ma ye gblɔ be nenye be wokua, wole agɔ kpoyi ge. Kɔ boŋ mele etsiɖeƒe alo aʋlime yi gɔ̃. Nyateƒe gblɔ nyɔnua le ezemɔla ɖi. Elabe ne ge ɖe Bible me, nenye be woazã Old Testament akɔ nɔ ahowuwɔ mee. Ke le be woaxɔe de eme be Bible bee, nenye be ne yi ɖe Old Testament egbɔ gblɔ fiae be nenye be ame aɖe le dɔ lem, edɔlelaa be dzae kplu dɔ. Ŋ, dɔléle yiwo ke alé amegbetɔ ƒua nye alo gbagbãdɔ, dɔléle yi ke ana be ame nakpɔ fu ƒe gbogbo hafi wòate ŋu ase Biblia be nenye be wode ame ma ne wòse vɔe, ne wodi exe, ne wobe xe, exe, exe yi ke ŋuti kɔa, ye nye koklo alo ahɔnui. Biblia be ne wodi exe yi ke ŋuti kɔ, ne woakplɔ amea akɔ yi ɖe tɔsisi aɖe nui, ne woava yi kɔ exe ma, woawu xe ma ƒe ʋu akɔklɔ ŋuti na amea. Efia be nu ka gblɔm Biblia? Abe ale ke mía tɔgbuiwo daa ɖua ame alo ame aɖe nanɔ dɔléle ma ƒomevie be woada dɔ na mí ku vɔ woaƒlɔ ta nɛ. Ne xlẽe yi ɖe edzia, ebe woaƒlɔ ta na mí. Ne xlẽ Biblia yi edzia, ebe ele be woaƒlɔ ta nɛ. Abe ale ke mía tɔgbuiwo, nu ma dzɔ vɔ wogblɔ be woxɔ fla na mí. Kristotɔ mele yewo mɔ gake wole aho wɔm. Ale abe wokpɔe de dzesi be nenye be womele aho wɔm o la, nenye be amiwo ƒe woƒe esrɔ̃wo kui, wogle dekɔnutɔwo gbɔ yi ke be woawɔ aho na wo. Ke ɖewo le dodom le tsɛtsɛ me ma ye wòanye busunu yi ke le nu gblẽm ɖe Kristotɔwo ŋuti. Elabe ahowɔwɔa, nane wònye ne mewɔe o, dedeƒe oa, Woatia osɔfoa tia ɖo flu le tsɛtsi me be wobua wole wò dado me gblẽ. Ne amegbetɔ gu le wòe menye be dɔ le ge wòlo. Eɖewo koe amegbetɔ tena akpɔ be ɖewo lia anɔ nu gblẽ le viwo ŋuti. Eɖewo lia wò ŋutɔ teƒe wòle be nàɖo le agbe ma meɖo go. Ta le nyawo nyateƒe ma Kristotɔ mo wa ho. Enuma kata wo mo na ŋkume kpɔkpɔ wa kpli by force nu ye nyo wo mo le me nye nyateƒe wo nyo. Teƒe ye ne nya va le nyateƒe la me le me me le me gba ge vɔa me ga nye nu yi ke na se veve le ŋti nyo elabe progama ƒe ekɔ ye ma. Ma da kpe manya gblɔ ga aɖe ne efo Adams yi ke le akate le na mi fifte ga na Sidis ye ne ma ke nye efo Frank Kumuzi Kɔsiɖatɔ yiwo katã va yi kple kɔsiɖa enelia nye gbea ƒetea, ɣesiaɣia le ga ɖom na mí. Yehowa Mawu neyra wò. Eye nenema ke nye Kenneth Cudjoe tsa wo dzi, the same thing, ga yike nèɖo la ɣesiaɣia, twenty cedis eya ko ɖo, mègana la gbesiagbe. Ke mía dada yike yɔ be Patience afia asiaŋ gbɔ, mí meŋlɔ blo o, kpekpeɖeŋu ma ko wɔm le. Efo Prosper kɔsi hã kuma, wò hã wò kpekpeɖeŋua nye ƒe asi kekekekekeke. Efo tse aklaɖe Meda akpe be anyagblɔ nɔ ye nenema ke nye Mawiena Eric. Ee, Eric Mawiena, meda akpe ne wò hã ɖe wò kpekpeɖeŋuwo ke ŋuti. Míawo ame yiwo katã yi ke mi vava mo, mi le eƒe kpekpeɖeŋu wɔm abe Francis Kojo Agbadi. Wò kpekpeɖeŋua nya si va ke. Ye nenema ke nye Timothy Ekuamua Boateng. Ye hã wò kpekpeɖeŋua fifty cedis. Ye fo ee,

Me xɔ akpe tso gbɔwòe. Eeeeee, efo wo se ŋdɔ dzi. Ahaa, wo kpekpeɖeŋu aga vava kokoko. Bright afɔ ɖi, afɔ ɖo anyi me da kpe. Steven amu, amu se me da kpe ye nema ke nye. E, Victor kɔ konyo ɖeka me gblɔe va yi. Promise abonkra yi ke le dabala. Fifia twenty cedis ye nam nele mi. Gbã nenɔ fifteen cedis akpe kekeke. Mrs. Katso. Aha wò nunana va ɖo mía gbɔ efo Jupiter kpodo nyi tsɔ yi ke nye me va wɔna wa nena hundred cedis ye nema ke nye Benedita dzitɔ wo kpekpeɖeŋua dzi ko nega le kokoko ye nema ke nye Janet zida wo hã ne wɛ o nyɔ twenty one cedis efo Kwame amu mie mia fa sika wo kpekpeɖeŋua ye nema ke nye eh, mie fo yi ke wo yɔ na be atan le ayina Yi tsɔ kɔsiɖa ve yiwo va yi mi meva o hã o ga va la thirty one cedis. Rebeka ame koe mi anɔ ye ɖu dzigbeza akpe kakaka ye ne ma ke nye efo prosper Morgan tim pɔn Yehowa Mawu ne yi ra wo kekeke egba balɛ ke me do ŋgɔ gblɔ wo hã kpe ɖe mia ŋti Miaƒe, nenye be kpekpeɖeŋuwo vavã ma awɔe be mate ŋu akplɔ amewo nɔ program enuiwo wɔm me la, menye nye dɔ wònyo be manɔ kpebia ŋuti ɖom o hã. Midawo hã ƒe dɔe wònye. Fifi lae meƒo nu kple Chamiga Tesu Gala Gbelim. Egblɔ nam be yele Klalo azɔ be yeanɔ wɔna dzi vam. Vɔ eganya wònye. Mina mikpe ɖe eŋuti ale be ne wova teƒe ya, woƒe dzodzua nanɔ bɔbɔe ale be ne míyɔ woa, woanɔ du dzi. anɔ mia gbɔ vam. Meda akpe ne ame yiwo katã ewɔe wònyo. Tɔgbi medi be mase nane tso egli me nɔnɔ ŋu ŋɔtse agbenɔnɔ le ŋɔtse elabe le wò programme ɖe mea, Kofi tse ahadzi va programme dzi. Egblɔ dzɔdzɔme nya eke wòɖo ŋɔtsea. edzo to ta. Nenema ke Midaho Kagbo nɔ dzɔdzɔmenyawo gblɔm nɔ megbemegbe yim eye wòɖo ŋɔtsia, eya hã eta ta, etoto ŋɔtsia ta. Ekplɔ aƒetɔ aɖe vɛ yi ke ne be tso tsia me ye hã the same thing. Tɔgbi to kuku ɖeɖe me. Medi be nàƒo nu tso egli me nɔnɔ vevitɔ. Nyateƒe nyae wònye be wokɔ tsi ɖe glia ŋu hafi ŋɔ glia do tome mahã. Hmm. Enu ɖekae le enumɔti nye be midawo medzo to ta o. Kofitsa hadzi medzo to ŋɔtsi ta o. Enyi mebie bebia ku ɖe teƒe ma ŋuti o. Hã, enyi mebie bebia ku ɖe. Ne mebia ele eŋu ɖo ge. Ee. Tɔgbui me ɖe kuku medi be mabia be ebe ŋkɔe nye nye Dzifamawusi ee tɔnye ko. Efu gbeƒãɖeɖe ɖee eŋawo ƒe kɔnue wònya elabe eyi ke aƒenɔ dzi ee nye aƒenɔ gbɔna vidzigea meɖe ku gbeƒã vɔ abe ɖe es… Eye be ɖetugbia mesrɔ̃ nyee wònye o. Le enyawo nyateƒe mee, eku gbeƒã ɖeɖe menye dekɔnu wònye o. Ekpɔ be hɛn, míaƒe dekɔnuwo, míeƒe abu dekɔnuwo ta míle míaƒe susuwo zãm hele nya aɖewo kpam ku ko ɖe nu mɔ ŋuti. Mina mígblɔ nyateƒe na mía viwo. Naneke mele ʋe nyigba dzi o be efu gbeƒã ɖeɖe o. naneke meli o. Wogblɔ be efu gbeƒãɖeɖe abe ale yi ke wogblɔna, megbɔna ɖi, míase, míayi ɖe ha, ehaƒoƒo dzi megbɔna. Ahan. So I come.

mekpɔ mo adɔ kpli o. Even le ŋewo ƒe dekɔnu mea, ne enye be èkpɔ nyɔnu aɖe, enu dzɔ dzi na wò. Ye ne va yi bia nyɔnua tae, nyɔnu ta be biae, ɖeko yi va yi le mɔ biam le nyɔnua ta be ne enye be ame aɖe ke, ŋutsu aɖe ke ƒe asi mele edzi oa, ne yeaɖee. Ne va yi bia nyɔnua tae, Ebie be ɖe ne ebe yeawɔ nyɔnua ŋuti nu ɖe, nu ka kple nu ka afɔ ka dzi wòle be yeazɔ? Ye koe nye nyɔnu ta vevie. Ne ebie nyɔnu ta ekɔ aha kɔ eye woxɔe meɖe nyɔnu o. Ŋutsu ɖe sia ɖe ate va ɖe nyɔnu ma. Nenema ke efu gbeƒã ɖeɖi enye nu yi ke wowɔ abe nyɔnuvi yi ke fɔ fua manye ŋukpe nɛ o. Ele be nàɖe gbeƒã be ee atu asi kɔ be eye do fu nyɔnu ma. Ta eɖe nyɔnua to ŋukpe me. ye evi yi ke le dɔme ne nyɔnuɔ hãe, edo ɖeviɛ ƒe ta ɖe dzi be, Menye be wodzi ko tɔ mele si o, ke boŋ yeɖe gbeƒã be eye do fo nyɔnuɔ. Gake emawoa, vividodo le xexemenu ŋuti wònye, mekpe le dekɔnu ŋuti o. Le dekɔnu mea, ele be nàkpɔ nyɔnuviɛ, nàɖee, awɔ eŋuti nu hafi adɔ kplii. Ta enumɔwoa gblɔ mí be ƒu gbeƒã ɖeɖi, ametsitsi ɖeka, eve, etɔ̃ aɖewo, wozã woƒe susu kɔ le numɔ wɔmee. Naneke mele nenema o. Mía fo yi ke woyɔna be Michael sena blame. Ekpe ɖe mía ŋuti kple CD alafa ɖeka, 100 Ghana cedis, Mawu neyra wò sia, ye nenema ke nye Moses ame teƒee nena mí 20 cedis. Dogbevia, dogbevia Philip Akpe, nya si ka wò, dogbevia, nya si ka wò nunana egbea, ye nenema ke nye Francis Francis Lancer wasi miasi ka wɔ onu yɛ ke ne wɔnɛ mi gbasa 21 cities Jacob yiawo kpɔvi akpe na mawo ne yira o yi nenema efo Samuel tofa yi ha kpe ɖe mia ŋuti gba kple CD bla eve Linda Antonio nena mi Ega yi ke Yehowa Mawu ele teƒe ɖo ge na wò, eye nenema ke nye Israel nutɔ. Yohane kpe ɖe mí 21 cedis. Mía fo yi ke woyɔna be Israel nya ve. Ɔ Kɔresa, kpovitɔe nenye le Koforidua akpe kekeakea. E, Comfort e, Amenaki, Comfort Amenaki, Yohane kpe ɖe mía ŋuti kple CD bla eve. Efo Godwin Awu na awu nɔ tena mí CD blatɔ vɔ ɖekɛ yí nenema ke nye Abbas kɔ bla aƒe do CD blave yo hannɛ kɔ na mí. Meda kpe ne efo Raphael Aboshi CD blave vɔ ɖekɛ yo hannɛ kɔ ɖe mí. Egbea medi be ame aɖe hã neto asi akɔ be yemekpe ɖe wɔna ye ŋuti kpɔ o. Egbea yedi be yeado alo wɔna kple Ala. Ewa ame yi ke kpe ɖe ŋutinye kpɔ hafi gbie hã. Ele be eme nekɔ nam be fifia eganyae wònye

Israel gbɔ. Aŋlɔga vidzidzi ye menye vɔa? Mele asi ama. Tɔgbi, eh, meda akpe ɖe wò wɔna yiwo ke wɔm nèle ta. Eh, ame aɖe be biabia aɖe ku ɖe ŋɔtse ƒe eh, nɔnɔ ŋu. Tɔgbi, míaƒe problem le ʋenyigba dzie nye dzɔdzɔmenya ƒe teƒe ma yi ke nye ŋɔtse nɔnɔ, agbenɔnɔ ɖe ŋɔtse. Medi be nàkɔ ŋuti abe ale yi ke Aƒetɔa egblɔe na mí. Ee, agɔkɔli neneliae mía tɔgbuiwo va tu hafi nɔnɔme ma dze egɔme. Ye medi be mabia hã be ɖe nyateƒee wònye be mía tɔgbuiwo ƒe ʋu ye wotsɔ henya anyi yi ke wotsɔ tu egli yi ke le ŋɔtia? Ye nye, nye biabia evevelia nye be ɖe ehe yi ke alo akplɔ yi ke wotsɔ heŋɔ ŋɔtieglia ɖee? Em, teƒe kae wòle, aŋlɔwo si mee wòle loo alo asɔgleawo si me wòle. Well, wobabia ye ke ne bia susuetɔ be, E, akplɔ alo hɛ ke kɔ ŋlɔ glia, aŋlɔwo si me wòle alo asɔglewo si me? Ema nyemete ŋuti ɖoɖo ge o. Nyemenya teƒe yi ke wòle ya o. Vɔa, medi be ma, makɔ ŋuti hã be, menye nyateƒe wònye be mía tɔgbuiwo ƒe ʋu ye wokɔ nya anyi yi ke wokɔ ɖo egli yi ke le ŋɔtiɔ gbã. Eme nekɔ na mí be Ne yi ɖe ŋɔtse, mía tɔgbuiwo me tu ŋɔtse egli xɔ mae, menye ɖe wo tui aba le yi ke wo nɔ alakpa dam be wo gba tukpawo kɔ ɖe anyie me hafi o. Egbã le be mía se gɔme be ɣe ma ɣia tukpa me va ame yibɔ nyigba dzi o. Yeta dzɔdzɔ me nya mɔ menye nyateƒe wo nye o. Ye evevelie, menye mía tɔgbuiwo ƒe ʋu ye wo tsɔ nya anyi o. Nanee dzɔ le ŋɔtsie le gaƒoƒo ma me. Enuye dzɔ ame ɖe me va yi be agɔkɔli ƒe nyinɔvi kple dugbɔ ƒe ametsitsi aɖe ye wɔ dzre ye agɔkɔli ƒe nyinɔvi yike nye ɖekakpui dzaa ye tukɔ dugbo ƒe ametsitsiwo dze anyi. Le dekɔnu ma eɖi gbɔ ametsitsia ye ta dugboawo ɖoe be yewoa bie hlɔ ɖekakpui yi ke wɔ nu ma yi ke woyɔa be dzedu. Womeɖoe be yewoahe to ne ɖekakpui o, vovototo le ʋegbea me. Woɖoe be yewoabia hlɔ̃ ɖekakpuie ta megbea, wotrɔ va gbɔna gɔkɔ ale be ame tsitsi ku. Le esime ame tsitsia meku o, le ŋɔtse ƒe se nua, womewu ame le ŋɔtse o, ne wowu ame le be woawu o. Gake wòzu be ɖevi, ɖekakpuie tu kɔe, ame tsitsi hafi wòdze anyi o be ekua, ele be woawui ta wowu ɖekakpuie le sie nu. Emegbe afia gɔkɔli va kpɔ be dogboawoa ɖewo ble yewo. Ɖe susu ma ta eɖoe be yeahe to ne dogboawo. Mise dzɔdzɔmenya ƒe akpa ye nyuie. Egblɔ be, Edɔ sesẽ yiwo katã le kpɔ eme yi ke nye ŋɔtsi kpɔ ma, dogboawo awɔ dɔ sesẽ. Dzɔdzɔmenya ƒe akpa aɖe gblɔ be, agɔkɔli ena mɔ be woawu ame si siwo katã le do gbo nyi gbo menye nyateƒe wonye o. Ok. Nyateƒe wonye o be dogboawa be wowu ame si siwo katã nenye be wowu dogbo me si siwo míabia mía ɖokui be ame kawo nye dogbo me si siwo le gaƒoƒo ma me. Ame yiwo nye dogbo me si siwo nye tɔgbe Venya, tɔgbe Sri, tɔgbe Aga, tɔgbe Aki, eh, tɔgbe asɔ kpe gbogbowo li gbogbowo susu kata bo wamu ma wolo no be do gbo me tsitsu aɖe susu ba wɔ nu gbegble ma amu tsitsi mo le susu ɖe geɖe susu kata mo wu wɔ la o agɔkɔli ƒe nya nye be no he to na wo ta to he he wɔ kɔ na wo nye dɔ sese yi wo le teƒe mo le be no wa wo de wo nye amlim anyi ma nyama mo le wo le tutu edɔ ma wo da si na wo ma Ke eva ɖo teƒea la, míase dzɔdzɔmenyawo gɔme nyuie nye be ʋɔnɔvi alo nɔ mía tɔgbuiwo dome yi ke wonye spiritual leaders o woyɔ be Tɔgbui Charlie kple Tsala. Medi be teƒe ye me ne kɔ ne mí nyuie. Mía tɔgbuiwo ƒe vodada yiwo ke wowɔ le ŋɔ tsã ye wɔe be ʋɔnɔvi eve yewo be dome va ma. Enuma dzɔa Tsala Eƒo ƒu mía tɔgbuiwo nu be yewoayi ɖe agɔkɔligba va yi ɖe kuku nɛ. Womelɔ̃ o. Tsala kple ame tsitsi aɖewo koe yi va yi ɖe kuku. Teƒe mae tsala kple mía, mía tɔgbuiwo wo dome ma lɔ̃ hafi tsala va zu emɔbubuzɔla ava trɔ zu ebluɔ ƒe ame yi ke yɔm wole gbã be, e, nuka, Kɔmfɔanɔtse. Dzɔdzɔmenya eyi dzi gblɔ be, Mía tɔgbuiwo nɔ etsi kɔm ɖe glia ŋuti be glia nebɔbɔ. Menye nenemae nye nya o. Teƒe ma me tamenɔwɔ gblɔ be, Zi geɖe, mina míkpɔ Pan Afrika TV. Teƒee nye nyateƒee gblɔƒe nye ya. Naneke menɔ anyi nenema o. Susu wokɔ tsi aɖe ɖe glia ŋuti be menɔ tsi kɔm ɖe glia ŋuti be glia nebɔbɔ ne woagbe o. Eglie wotui, amlima ƒe glie wònye. Nenye be gbagbã aɖe wòle eŋuti ne futɔ gbã glia wòxoxo. Mía tɔgbuiwo de dzesii be eglia amli magli wònye, ke hafi yewoate agba eglia, ele be yewoade gu eglia. Ye ta nyɔnuviwo nɔ wo dome yi ke kafla zi gbɔ zi etɔ̃, ame tsitsiwo enu le do. Wodona le aƒe me gaƒoƒo ma me. Wokpɔna woƒe messes. Nyɔnuviwo tsia go le gaƒoƒo ma mee. Ne wotsi go, wole tsi vɔ alo wonya woƒe godoewo vɔe wogblɔ be ne woakɔe ɖe gli ŋuti yi ke nye gu yi ke de mɔ le glia va se ɖe ɣeyiɣi aɖe hafi wona mo woƒe tɔgbuiwo dometɔ ɖeka wòtsɔ ehe eŋɔ gli ye wòŋɔ. Ne menyo ne woŋɔ glia me gɔgɔgɔ. Ta dzɔdzɔmenyawoe mina míatrɔ gbuglɔ aŋlɔ wo. ne míadzudzɔ mía ɖokuiwo fuflu. Metɔ tɔgbi akɔsu adelia mele gbɔ wo gba me be ne kpe ɖe ŋtinye. Efo Paul Johnson mese be ne kpe ɖe mía ŋti thirty one cedis. Egba nye zi gbãtɔ mese wo ŋkɔ edzɔ dzi nam ye nema ke nye efo Robert Ahovi hã twenty cedis. Mía nɔ Janet Zida mía nɔ Janet Zida alo Zida Janet Zida nena mi fifty one cedis egba. ye enumake nye Philomena kufo nana mi 21 cedis, yi Manuela abla 22 cedis, ye enumake nye eh, Halidu, mm, Brahima, Halidu Brahima na mi cedi bla eve, Koe eh, Richard nana mi cedi bla eve, Ye nema ke nye dagatɔ dagbatsɛ nenami sidi blavɔvɔ ɖekɛ. Efo Samuel krutsɛ nami sidi blave ye nema ke nye grabbing the love ɔ nan be merchant ye wo nye ahan ye nema ke nye miefo yi ke wo yɔ be hmm Christian semensia ok Christian semensia na mi CD bla fɔfɔ ɖe ke ye ne ma ke nye mi dada Agnes uh, Agnes dɔwɔ dɔwɔnu ok Agnes dɔwɔnu wò kpekpeɖeŋua va ka mia si meda akpe ne ame yiwo katã va wɔe egba wònyo meda akpe ne ame yiwo katã egba nye zi gbãtɔ ye wokpe ɖe mia ŋuti ame aɖe di be yeawɔe gba vɔa Mele si o, dze agbagba be yi tsɔ kɔsiɖa yi ke gbɔna wò hã nàdze agbagba akpli mí ŋuti. Biabiae tso efo si mu aɖu ko nu. Eh, ame geɖe yɔnam be Zico. Hm, tɔgbui, dze agbagba be nàxlẽ nye biabiawo nam egbea. Le míwo aŋlo míaƒe dzɔdzɔmenyawo mea, zi geɖea wogblɔna be tɔgbui ʋe nya ye nɔ ŋgɔ na mí. Tɔgbuivɔa, le eŋawo ƒe dzɔdzɔmenyawo gbɔgblɔ me teƒe sia teƒe yi ke me míese míese ɖo na. Mímese tɔgbiʋenya ƒe ŋkɔ tso keke teƒe yi ke woyɔna be Egypt alo Adjatoum o. Teƒe yi ke míva sena ʋenya ƒe ŋkɔ ɖoa ye nye teƒe yi ke woyɔna be ŋɔtse alo tado. Medi mabia be ɖe ʋenya yi nɔ ŋgɔ na mí tso teƒe mawoa? Em, enu ɖeka wòle be míade dzesi nyuie be ŋkɔ aɖewo li, menye ŋkɔ wonye wotsɔ na ame ma o. Le nyawo nya teƒe mee, susu mate ame aɖewo gbɔgblɔ míaƒe dzɔdzɔmenyawoe. Ele be míagbuglɔ alẽ ŋku ɖe eŋuti vi nyuie. Tɔgbe ʋenya menye eƒe ŋkɔ nye ʋenya o. Egbea nye zi gbãtɔ ene le nya ya sem gake megawɔ nuku na wo. Tɔgbe ʋenya menye eƒe ŋkɔ nye ʋenya o. Ta ate ŋu anye be enɔ mía tɔgbuiwo dome tso keke teƒe yi ke gblɔm nèle. Gake ɣemaɣia ʋenya menye ŋkɔ o. Ʋenyae, gbɔgbɔmeŋkɔe wònye le nyawo nyateƒe me. Eʋeawo ƒe nya, eʋeawo ƒe dzɔdzɔmenya kple eʋeawo ƒe nunya. Eyi ke míenɔ ŋɔtia ne le dima agɔkɔli ƒe agbo me ye enumɔwo le. Yeta le míwo ŋawo míaƒe nunya ma, woƒe nunya enɔna ma ɖe me. Hafi mía tɔgbuia dzo le gli mea, ame yi me eŋawo katã woƒe nunya lea ye nye tɔgbui aɖe yi ke nye atsu. Vɔ nɔvi wònye. Eŋawo ƒe nunyae va le ema ye wɔe be wova le yɔm be. tɔgbi ƒe nya. Menye eƒe ŋkɔ nye ʋe nya o. Ne ege ɖe dzɔdzɔme nyawo me akpɔ be ame tsitsi aɖe yi ke nɔ do gbɔawo dome tso keke teƒe yi ke woyɔna be eh, Egypt egbea, woyɔ be amega kugbeke. Amega kugbekea ye dzi gemadzra. Gemadzra ƒe vɔnɔvi wo dzi nye atsu kple tsea wo dometɔ ɖeka. Atsua ye nye ame yi ke yɔ mi le be ʋe nya. Ka tɔgbe ʋe nyae? Ɖewomahĩ eyi ke wònɔ mía tɔgbewo dome ɣemaɣia, ame tsitsi aɖewo nɔa anyi ɣemaɣi ta ɖɔ li anye wo ŋkɔ meva o. Dzɔdzɔmenyawo katã gblɔ mí le eke woŋlɔ le agbalẽ me kpetɔtɔ ƒetea. Ame mawo katã womenɔ teƒe ma hafi nu mawo dzɔ. Enuléɖeanyi alo afɔɖoƒe aɖewo, dzesidenanuwo ye míekpɔna hafi nɔ research wɔm ku ɖe nu mawo ŋuti. Ta ɖewo li ale gblɔm nèle la, ate ŋu anɔ nenema. Nu yi ke nye anyi menya oa, nyemeƒona enu tso eŋuti o. Gbedakpe manya gblɔ na amesiame, Ewɔe va wònyo. Dze agbagba be nye tsɔkɔ srãe gbɔna, wò hã nàkpe ɖe mía ŋuti, ale be nye teƒee vava wòanɔ bɔbɔe ne nye kple ameyio ke kplɔ ge meva wɔna. Awɔe be nusɔsrɔ̃ yiwo katã srɔ̃ mía la, wòadze edzi ne nye kple wò, efia to, adze ga to. Eme nenyo na amesiame. Metɔ tɔgbe akɔsu adelie. Enyee nye fiaga ne ʋu me nto mɔwo katã. Ʋu me fiawo katã mena miagbe fiẽ. Eme nenyo na amesiame.